Tameidiau o ymchwil TAR, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching.
Yn bore da i chi, croeso i Damaidiau Ymchwil. Um, Gina Morgan ydw i, dw i'n diwtor yn y cwrs tar uwchradd Cymraeg um, a dw i'n cefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. A'r bore yma, mae'r pleser gyda fi o gyflwyno Tom, Hi. Thomas. So, bore da, Thomas. Bore da. Um, felly, um, hoffi ti gyflwyno dy hunan i'r oh, gynulleidfa? Hi, so Tomos dw i, a eleni dw i wedi bod yn myfyriwr tar uwchradd mathemateg ar y cwrs yma yn Met Caerdydd, a dwi yma dwi'n meddwl i drafod chydig bach am fy ail aseiniad, aseiniad 2. Na fe, felly ffocws y cwrs, um, y sgwrs yma yw aseiniad 2. Um, so dyma'r cyfle nawr i ni drafod um, dy aseiniad 2, sut roi ti wedi mynd ati, um, y camau gwahanol a beth wyt ti wedi dysgu o'r broses. Felly, yn gyntaf, cwestiwn yeah. syml iawn, okay. ond sydd ddim yn syml mewn ffordd, beth oedd maes dy ymchwil di, iawn. Tom?
Es i at y seiniau dau yn meddwl, dyma cyfle fi efallai i mynd lawr trywydd fy hun, yn hytrach na trywydd yeah. mae'r ysgol a'r hyrwydd o'r ymchwil wedi rhoi yeah, i mi. Um, a hefyd bach o o mewnwelediad falle ar fy mhwncis o mathemateg oherwydd oedd y dewis ganddo fi. A felly, teitl y seiniad fi oedd Ydy esboniadau gweledol y mathemateg yn hybu dealltwriaeth gysyniadol? A mae hwnna wedyn yn plethu mewn i un o'r pum hyfedreddau sydd yn bwysig yn maes dysgu a phrofiad mathemateg ar ei fedd. Ie. Felly, y gwahaniaeth rhwng aseiniad 1 ac aseiniad 2 yw'r cyfle nawr i wneud ffocws ar dy bwnc di. Elli di esbonio mewn geiriau syml iawn, achos bydd y rhan fwyaf o'n cynulleidfa ni ddim yn deall y maes yna yn berffaith. Um, felly, mewn geiriau syml iawn, wyt ti'n gallu esbonio'n union be, be, be, beth oeddet ti'n mynd ati i wneud, i drafod yn dy ymchwil di? Iawn.
Felly, yr enghraifft symlaf y drai roi yeah. am esboniadau gweledol yeah. um, fysa defnyddio ffracsiynau. Os ydych chi'n meddwl, gallwch chi gynrychioli ffracsiwn fel un rhif dros un yeah. arall, yeah. neu gallwch chi gynrychioli'r peth fel rhyw rhan o siap wedi tywyllu. A fel arfer, dyn ni'n cychwyn gyda'r siap, A wedyn yn sydyn iawn, ma' pawb yn gollwng y siâp. Ie. A ma' gennon ni ffracsiynau'n adio ac yn... Ie ie. ...llosi ac ma' 'na X's ac A's a ballu'n dod i mewn i lle rifau. A be' dwi wedi bod yn yy ymchwilio ac yn arbrofi gyda yn yr ysgol oedd gwneud mwy o ddefnydd o'r esboniadau gweledol yma, felly defnyddio y ffracsiwn o siap mm -hmm. i egluro yeah. cysyniadau pellach o fewn y testyn ffracsiynau, felly yeah. adio yeah. ffracsiynau. Yeah. Um, mae'n rhaid i'r rifar y gwylod fod yr un peth, falle byddwch chi'n cofio yr enwadur. Ond dangos hynny wedyn gyda siapiau, a mae jyst yn, i fi, mae'n dangos pam bod angen fod rhywbeth yn mm. hytrach na bod yr athro mathemateg yn dweud, mae'n rhaid i'r rif ar welodd y ffracsiwn fod yr un peth cyn chi adio nhw. Mae hwnna'n rheol, da chi jyst yn dysgu. Ond os ydw i'n yeah. defnyddio'r esboniad gweledol, rhagdybiaeth fi, yeah. byddwch chi'n datblygu gwell dealltwriaeth gysyniadol, sydd yn bwysig rhan pam dyn ni'n edrych ar y cwricwlwm newydd, yeah. bod ni ddim jyst yn edrych ar ydw i'n gallu cwblhau strategaeth mae'r athro wedi dysgu fi i wneud prawf. Felly mae'r rhugl-deb yn gallu cael ei ddatblygu trwy jyst wneud profion, profion, profion. Ond dyw'r dealltwriaeth gysyniadol ddim. Ac i fi, bydd plant yn llwyddo ac yn deall ac yn mwynhau yn well os maen nhw'n gallu gweld yr esboniadau gweledol 'ma. A felly dyna nes i ddewis ymchwilio mewn iddo. Okay. Gwych, diolch.
Felly, fel ti wedi dweud, yn y sainiad un, mm. mae'r ffocws neu mae'r thema yn dod o'r ysgol arweiniol, mae'n dod mhm. o'r rwydd yn ymchwil, ond yn y sainiad dau, ti sydd wedi dewis dy faes. So, sut ys di ati i ddewis y maes, y maes yna, y maes ymchwil yna? Ai rhywbeth o'r ysgol oedd, oedd wedi um, sbarduno dy, dy ddiddordeb, neu angen, neu, neu gryfder yn yr adran? Sut, sut ys di ati i ddewis y maes yna? Nes i gychwyn edrych mewn i'r maes cyn a dweud y gwir bod fi wedi dewis right. seilio'r ail aseiniad oh. ar y testyn yma. Yn y brifysgol, yn ein sesiynau pwnc ni, ddaru ni edrych ar gysyniad o'r enw CPA, Concrete Pictorial Abstract, sydd yn deud, os fedrwn ni yeah. gynrychioli rhywbeth yn weledol, gyda siapiau, basys, uh -huh. syniau, bydd gwell eglurhad yn fanna, na petawn i jyst yn defnyddio symbolau haniaethol ar y bwrdd mhm. gwyn. Yeah, yeah. Gwell beth os fedrwn mm. ni ddefnyddio rhywbeth gallwn ni afael yn fod. So, dychmygwch yeah, yeah. un o'r boxes o siap yeah, yeah, chi'n yeah, blygu yeah. allan. Mm -hmm. A felly, ond wedi trafod yn y brifysgol hwnna, a wedyn pan o'n i'n arsylwi yn fy wythnos gyntaf neu'r ail wythnos yn yr ail ysgol, o'n i'n meddwl, waw, chymod be? Pan nes i ddysgu'r pwnc yma, yn capa un, mm -hmm. ac yn meddwl sef fyswn i'n dysgu'r pwnc yma, byswn i wedi rhoi hun yn fanna. Yeah, so dwi'n yeah, teimlo yeah, fes mae'n yeah. cyfoethogi'r eglur yeah. hard mae'r mm -hmm. afro wedi rhoi. Mm -hmm. so, mae pawb yn gwrando, mae pawb yn, yn dilyn, ond falle rwy'n meddwl bydden nhw'n cofio ac yn deall yeah. yn well. Ac yn, ac yn gallu plethu wedyn hyd y curriculum y mathemateg yn well, betawn nhw wedi gweld rhyw lun yn fanna. Yeah. A felly mm. cychwynais i pam gymrys i'r ddosbarth yna, um, yn dysgu, cychwynnes i plethu, dim jyst gyda ffracsiynau, gyda bob math o testunau, mm -hmm. lle o'n i'n gallu, ti'n meddwl, rhywun ffordd a llythrenedd y falle, dim ond lle o'n i'n gallu lle oedd yn gweithio, fyswn i'n plethu rhyw esbonia neu rhyw ddaegram weledol, gan obeithio bydd y disgyblion yn buddio. Yeah, yeah. A felly dyna ni ymchwilio mewn iddo fe. Oce, okay, iawn.
Um, ac unwaith eto, yn, yn y sainiad un, mae'r hyrwyddwr ymchwil yna i mm -hmm. gefnogi. yn y sainiadau, ti sydd yn arwain yr ymchwil, ti sydd yn arwain y maes ac yn y blaen. Beth oedd rôl y mentor neu'r adran wedyn yn dy, yn dy arwain y dy gynghori di yn y maes yna? Beth oedd yn wahanol oedd bod angen i fi gwthio'r peth. Yeah. Bys ni wedi gallu deud dim a canfod yn hun wythnos cyn y pasg yn meddwl, A, dwi angen gwneud rhywbeth ar gyfer y syniad dau. yeah. Felly, oherwydd bod fi wedi cychwyn datblygu'r esboniadau gweledol, mae wedi gwneud chydig yeah. o'r ymyrraeth mewn mm-hmm. ffordd yn barod. Yeah, yeah. Meddwl, ddos i at y mentor, yr athro dosbarth, a dweud, dwi isio gwneud hwn. A t'mo' yr unig peth odd raid iddo fo ddeud ia iddo fe oedd... Ie ie. Ie syniad da a ie siŵr gwnâ ryw holiadur bach ar y diwedd er mwyn mesur dy effaith dy ymyrraeth. Ag odd popeth arall o'n i'n gneud yn barod t'mo' fi odd y myfyriwr yn dod i mewn i'r ysgol gneud pethe bach yn wahanol. Ie. M-hm. A felly odd disgwl bo' fi'n neud pethe fel hyn yn barod bron a bod. M-hm m-hm. Felly dim ond angen deud ia odd angen i'r... Ie ie. ...i i'r athrawon deud a dwi'n meddwl odd e'n eitha diddorol byswn i'm yn dweud herio, ond ysgwyd y ffordd oedd... Ie, ie, ie. ...oedd yr adran mathemateg yn Ysgol Cynirigol da i fi yn... ie ...yn yn gweithio. So ydw i'n iawn yn meddwl bod ti'n cyflwyno rhywbeth newydd i'r adran te yn dy ymchwil di? Sicr oedd y ffordd es i at ddysgu'r testunau yn mm. wahanol ac roedd yr adran so, yn eitha sefydlog wedi dysgu'r un ffordd ac y mm. pawb yn defnyddio'r un adnoddau. Yeah. Felly dwi'n teimlo oedd o'n wahanol i beth fysa'r plant wedi yeah. gwneud fel arfer. Ie, yeah. um, yeah. yeah. Gyda fi. So, yeah, eitha gwahanol, cyflwyno rhywbeth eitha newydd. Na fe, da iawn, da iawn. Right, so gan i symud ymlaen nawr at yr aseiniad ei hun. Yeah. Felly, um, fel ti'n gwybod, un, um, rhan gyntaf yr aseiniad yw mm. y darllen, y paratoi, y darllen am y maes ac yn y blaen. So sut es ti ati i ddewis dy ffynonellau di? Wel, o'n i wedi, o'n i efo fy llyfr yn barod, oedd yn dweud Visible Maths, ac oedd hwnna wedi cael ei, um, ei roi allan gan, gan y mynd, tutor pwnc yn y brifysgol, mm -hmm. oedd wedi argymell, twa, beth am ddarllen y llyfr yeah. yma, dyma un o'r hoff llyfrau fi. Felly, o'n i wedi cael hwnna, cael fflic trwy hwnna, yn t'bo' yn go iawn t'bo' ddim darllen ond edrych ar y llunie t'bo'... 'Na fe. ...fel arfer byswn i'n gweld hwnna'n eitha doniol o- ond t'mo' pwynt dilys yy gyda'r ymchwil yma yy a wedyn pan benderfynas i o ch'mo' be' dwi 'di cychwyn gneud hwn yn barod dyma syniad gwych... M-hm. ...ar gyfer gneud aseiniad da i fi dwi'n neud y peth yn barod bydd o'n hawdd iawn i fi jyst cychwyn t'mo' gneud mwy o hwn. Felly es i mewn i, um, i Google Scholar fel arfer, a dyna nes i'n debyg iawn right. gyda'r gyseiniau yeah, un. Okay. O'n i'n meddwl, wel, chyfo, os dwi eisiau papurau ymchwil, dyma, dyma un ffordd eitha da o, o ganfod rhai. A be bys nhw'n dweud oedd, weithiau maen nhw'n gallu bod yn hynod, hynod specific, mhm. ac maen nhw'n gallu bod yn, yn seiliedig ar rhyw lad o'r ochr arall yeah, y byd. Yeah, yeah, yeah, dyn nhw ddim yeah. o hyd yn ddefnyddiol A ac yn aml, ie, maen nhw mor specific. Dwi'n teimlo falle bys nhw wedi gallu cael bach mwy o fflic trwy, trwy lyfr mm -hmm. yn y llyfrgell. Yeah. Um, ond ie, yeah, trwy Google Scholar wedyn yeah. y llyfr yma nes i. Yeah. Chydig bach o chwilio ar yr ochr. Yeah. Yeah. Um, ond drwy'r ddwy ffordd yna, yeah. yn benna. O ran diddordeb, oedd, oedd rhai ffynonellau ar gael yn Gymraeg yn y maes yna? Dim, ond does dim athrawon mathematig yn Gymraeg chwaith. Felly, un cam ar y tro.
Mae ffordd ymlaen i ti'n y dyfodol.
Ie, hollol. Na fe. Ganid,
bont yna pam gwneud ni. Na fe. Um, right, felly, um, ar ôl darllen, ar ôl um, casglu dy um, wybodaeth ar y maes, wedyn y cam nesaf wrth gwrs yw cynnal rhyw fath o ymyrraeth mm -hmm. yn yr ysgol. So wyt ti'n gallu esbonio i fi um, sut eist ti ati i, i drefnu a rhoi dy ymyrraeth at, at y gilydd? Beth oedd y camau? Iawn. Yeah.
Felly'r cam cyntaf dwi'n meddwl oedd sylweddoli bod ddim angen i fi newid y byd yn no. ystod yr ymyrraeth. Tyfo, o'n i'n meddwl falle cymryd dosbarth allan, gwneud rhywbeth hollol o'r wahan. Na. Dwi'n ga... Cyn felly bod fi'n ei rhywbeth sydd yn chydig yn wahanol i falle fe maen nhw wedi arfer efo. Yn yr achos yma, doeddwn i ddim yn defnyddio'r un adnoddau adrannol ag oedd pawb arall yn defnyddio. O'n i'n cyflwyno rei fy hun. Fel arfer, byswn i wedi dim ond addasu adnoddau'r adran gan roi rhyw esboniad gweledol i mewn. Felly, cychwynais i wedyn trwy rhyw gyfnod o chwech wythnos, fel o'n i'n dweud, o'n i wedi cychwyn gyda'n barod cyn dewis pwy hwn oedd yr ymyrraeth. Lle oedd o'n gweithio, taflu rhyw esboniad gweledol i mewn. gyda, tywed, dwi'n teimlo rai ohonyn nhw'n well na gilydd. A weithiau bys nhw'n neud e fel rhan o'r gwaith, a weithiau bys nhw'n just yn trafod ar, ar ryw 3 munud ar, mm -hmm. wrth i mi gyflwyno yeah, gwaith am y yeah. tro cyntaf. A wedyn, tu'r wythnos ola cyn pasg, nes i gymryd rhyw grŵp o ddisgyblion allan, cael bach o drafodaeth, a cynnal holiadur a gofyn, Ydy, ydy hwn wedi helpu chi yeah. i ddeall? A dries i hefyd gwneud rhyw wahaniaeth rhwng dweud, ydw e wedi helpu chi i ddeall y gwaith, ac ydw e wedi helpu chi i ateb cwestiynau. Mm -hmm. Ac i fi, oedd deall y gwaith yn, yn yeah. symbolaidd o'r yeah. dealltwriaeth gysyniadol, yeah. Yeah. a wedyn oedd ateb y cwestiynau yn yn dangos rhugl de, sef mm -hmm. un mhm. o'r pum, un o'r hyfadreddau mm -hmm. arall yn mm -hmm. y mhm. maes dysgu a phrofiad. Um, a dyna nes i wedyn. Yeah. Oedd yeah. wedyn just casg nhw yeah. mewn ac oedd hwnna'n gallu rhoi rhyw flas o ddata yeah. ar sut oedd, sut oedd y disgyblion mm -hmm. wedi mhm. ymateb. So, oedd ti wedi dewis grŵp blwyddyn oeth, ie, yeah, i gynnal dy ymwraeth? Do, do, yeah. dosbarth canol yeah, blwyddyn right. oeth. Yeah. Um, Tbo, o'n, o'n i wedi yn rhai o'r dosbarthiadau eraill cyflwyno rhai o'r esboniadau yeah, gweledol yeah, yma, ond yeah. dim ond ar y dosbarth yma nes i ganolbwyntio. Oedden ni'n eitha da o ran cael amryw o ddisgyblion. Mm -hmm. Tbo, rai oedd yn ochri ar fod yn y setiau top, rai oedd yeah. yn gwylod. Mm -hmm um, anghenion so, wahanol. So oedd yn grŵp cymysg? Oedd yn grŵp cymysg, Cymysg iawn, yeah. cymysg mm -hmm. iawn, oedd e'n. Um, twa, trawstoriad eitha da yn yeah, ysgol, yn yeah, teimlo, yeah, gorau yn gallu yeah. gael. Mm -hmm. um, so wedyn, oedd, oedd disgwyl bod ti'n dewis grŵp ffocws i'n wneud hynna? I mae'n eto, sut eist ti ati i ddewis yr unigolion yna? Wel, fel mae popeth yn gweithio, es i ati'n ofalus iawn i ddewis chwech um, disgybl gwahanol, ti'n rhai oedd reit ar can gynnwys y disgybl oedd wedi cael eich ar y prawf ac isau ar y prawf, yeah. falle. Mm -hmm. um, amryw o, bo, o ran rhywedd y disgyblion ac yn blaen. Um, ond, a dwi wedi cydnafon hwnna yn yr aseiniad, ar yr un diwrnod, roedd y disgyblion oedd wedi gwneud yn wych yn yr ysgol, i gyd yn derbyn tystysgrif ar yr union adeg. Dyna fe. Oedd ti'n yn ho- y TF yn amlwg wedyn yn y grŵp ffocws. Oedd nhw'n meddwl bod fi'n mynd i symud nhw lawr set, a dyna pam oedd wedi. Oherwydd bod y rei, rei top wedi, wedi gorfod mynd i rola arall. Felly, nath, nath, ti'n bo, sgwrs eitha neis, ond yeah. dwi'n fel dwi'n cynafod yn rhywbeth yeah. Um, nath, Nath o ddim weithio'n... Ie. Nath grŵp ffocws ddim gweithio'n wych. Na fe. Ond eto, um, ti'n dysgu pethau fel hyn trwy, trwy, trwy, trwy gynnal ymchwil. Yeah. Mae hynny'n rhan o ymchwil ti'n credu hynny yw disgwyl y, y pethau, dych chi disgwyl y pethau anusgwyl adwy. Oh, yeah, fi'n credu. Grŵp bach oedd, yeah. oedd y dosbarth, a bys ni wedi gallu cael gradd fo lot yn fwy. Yeah. Petawn i'n neud rhyw gwrs meistr neu gwrs ymchwil, mm -hmm byswn ni wedi cynnal yeah. grŵp ffocws lot yeah. yn fwy, yeah. holiadur lot yn fwy yeah. na rhaid, a byswn yeah. wedi gweithio. Ond yeah. mm -hmm. nes i, ond fel, mae rhaid i fi just cydnabod yn y syniad, dwi'n meddwl mae hwnna'n iawn, yeah. just cydnabod yeah. bod yeah. diffygion yn iawn yn y syniad. Yeah. Na fe. Felly, ar ôl cynnal yr ymyrraeth yna, mhm. wedyn mm -hmm. y cam nesaf yw casglu y data, mhm. casglu mm -hmm. dy, um, dy wybodaeth ac yn y blaen, ac wedyn dadansoddi dy ymchwil di. So, sut es di ati wedyn i ddadansoddi um, y canlyniadau yna? Um, Wel, dau beth o'n i'n edrych allan amdano fe. Un oedd bod y disgyblion yn teimlo ar y cyfan, twa, mwyafrif yn dweud, twa, cwestiwn angytuno'n gryf, angytuno neutral, cytuno, cytuno'n gryf, oedd y ddau gwestiwn. Ac o'n i'n chwilio am, ydyn nhw'n cytuno bod yr esboniad y gwledol wedi helpu nhw, a wedyn cymharu sut oedden nhw'n teimlo bod yr esboniadau gwledol wedi effeithio ar eu dealltwriaeth nhw yeah. ac ar eu rhegelder nhw, neu gallu yeah, nhw yeah, i ateb yeah. y cwestiynau. Um, a mi oedd mwyafrif wedi mwynhau um, mwyafrif cryf, mm -hmm. dwi'n meddwl oedd neb yn angen tuno bod, bod rhain wedi bod o fydd iddyn nhw. Yeah. A, a ti'n bod, o'n disgyblion yn y dosbarth yn dweud, oh, I get it now. Ie, ie, ie. Yn Gymraeg oedd nhw'n fod i siarad. Ie, ie. Yn ystod y wers, o'n i'n eitha hapus ac o'n i'n gwybod beth sy'n hwnna wedi digwydd. A wedyn, o'n cymharu'r ddau, o'n i'n disgwyl bys nhw wedi gweld falle'r gwahaniaeth yn meddwl na, fys nhw wedi gallu ateb y cwestiwn ar blaen. Na, dywedodd nhw bod yr esboniadau gwladol wedi helpu nhw ateb mm. cwestiynau hefyd. Mm -hmm. um, Tibod, i fi, dwi'n teimlo, do'n i felly heb gymharu felly efo plant oedd heb cael yr esboniad y gweledol. Mm -hmm. Os ni wedi felly gallu cymharu yeah. marcau profion nhw yeah. a gweld. Yeah. Ond tibod, yn yr un modd, dim ond llen y gigan oedd yn y dosbarth yeah. ar ddiwrnod yr holiadur, yeah. felly yeah. mae rhaid i ni, with a pinch of salt, byddwn yeah. ni'n dweud yn yeah. Saesneg. Yeah. Um, so ie, yeah, fel na nes i, ti'n gwybod, graddfa bach, Diffygion, mhm. sicr. Mm -hmm. Rhyw flas ar y ddata, mm -hmm. rhyw mhm. flas ar farn y, ddisgyb, y disgyblion. Ond tywa, dangos y sgiliau dda. Yeah, yeah. Ac o ran ysgrifennu wedyn y canfyddiadau, mm -hmm. oeddet ti'n, sut oeddet ti'n um, dangos dy, mod, dy, dy ganfyddiadau di? Oeddet ti'n cynnwys graffiau neu dyfyniadau o'r plant neu beth? Yeah. Sut nes ti drefnu hynny? Fel athro mathemateg yeah. a fel rhywun oedd wedi yeah. studio gradd yeah. peirianneg, o'n i eisiau cael rhyw t'o' hynod llwyth o raffiau a yym... Ie. ...a t'mo' pethe ffansi o Excel ond yn y diwedd tabl odd wedi lliwio yn ôl... Ie. ...yn ôl pa ganran o ddechrau i fo' yn onest. Ond do'dd dim angen cymhlethu'r peth. Na. T'bo' byswn i wedi hoffi ca'l ryw fath o ddadansoddiad ystadegol ond t'mod do'dd jyst dim digon. Na d- dim angen. Dim a- dim angen dim amser. Achos achos gr- a hefyd gra- yym ymchwil ar raddfa fechan sy gyda ni yma. Yn hollol yn hollol. Ie ie. A dwi me'wl dyna ma'n rwbeth sy'n eitha pwysig i gofio. Ie ie. Dyw e ddim angen newid y byd. Tibod, dangos rhyw fath o sylfaen o beth fyswn ni angen gallu gwneud. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n cydnabod yn yr mhm. ysgrifennu. Mm -hmm. Dwi ddim angen gwneud rhywbeth sy'n fwy ffansi na sydd angen bod no. ar yr aseiniad. No. No. Ie. Yeah.
Fi'n cytuno gyda ti, mae'n bwysig bod chi'n realistig gyda'r hyn ydych chi'n gallu gwneud o fewn. Beth, faint o wers, faint o wers sydd gyda ti gyda'r yma, rhaid rhyw 4, 5 gwers? Wel, ti'n o'n i efo'r un dosbarth am hanner tymor, ond... Ond o ran yr ymyrraeth? O ran yr ymyrraeth, t'mo, falle rhyw bedair yeah. gwers, o'n i wedi dewis so, cyflwyno yeah. rhywbeth. A fel o'n i'n yeah. deud, o'n i wedi, un neu ddau reit ar y cychwyn, o'n i wedi dewis gwneud, yeah. cyn dewis gwneud y fel yeah. ymarau. Yeah. So, yeah. t'mo, meddwl gweithio'n eitha smart yn fawr yeah. hefyd. T'mo, defnyddio beth gen i fi'n barod. Ie, yeah, ie. Yeah. Um, fi'n cytuno achos hefyd un, un o, un o um, beryglon um, ymchwil um, yw bod pobl yn meddwl bod nhw'n gorfod profi rhywbeth, bod nhw'n gorfod newid rhywbeth, ac o fewn pedair gwers, pum gwers, fyddwch chi ddim yn gallu gwneud yna. Beth ydych chi'n cael, ydych chi'n cael yw cael mewnwelediad i fyd y plentyn, fel wyt ti wedi gwneud. Mae mae bod llais y plentyn hefyd yn dod yn gryf trwy dy ymchwil di. A, mae wedi datblygu falle ddim y byd ymchwil, ddim dealltwriaeth y byd o ran sgil no, no, no. mathemateg, mm -hmm. ond athroniaeth i, mae wedi yeah, datblygu. Yeah, yeah, mae hynna yeah. just cael Cael yr esgus i feddwl yn pethau neu dwf yn wedi helpu fi. Ie, ie. Um, ac, yn arwain at y pwynt nesaf wedyn, um, mae'n disgwyl bod ti'n sôn am dy athroniaeth di. Mm -hmm. So sut mae hwn wedi newid yn ystod y broses yma o ran cynnal ymchwil? So cysylltais i'r ymchwil ar y seiniad gyda athroniaeth fi bod, bod angen i blant ddeall a mwynhau rhifedd mathemateg. Ie. Um, a ddim gweld y peth fel, tybo, bag o drics. A rhifau y symbol a'n bob man. A, yeah. Yeah. O, agos mae angen i rwy'n y glir o rhywbeth plentyn i blentyn, byddwn nhw'n dweud, o, ti just angen gwneud hwn. Na, tybo, dwi eisiau, dwi eisiau cyfoethogi hwn a dwi eisiau gweld, dwi eisiau nhw'n dangos ar y lluniau yeah, yeah. rhif, dwi eisiau yeah. nhw'n dangos, tybo, os chi'n yeah. deall 1, 2, 3, 4, fe edrych chi, tybo, dadansoddi didwytho o hwnna ac anweithio mhm. rhyw fath o, mhm. o gysyniad newydd. Yeah. Mm. Um, a felly ni'n cysylltu wedyn hefyd efo'r curriculum newydd sydd hefyd yn pwysleisio mwyn o lai'r un peth yeah, bod angen i yeah. blant ddeall mathemateg, mwynhau mathemateg, yeah. meddwl am y, am y dill, y strategaeth, yeah, yeah. yn hytrach na yeah. just gallu yeah, yeah. ateb llon yeah, llaw ymarferion yeah. A, a just bod yr athro wedi dweud, chos just dyma sut wyt ti'n neud. Ie, ie. ie, Um, ie. A so, trafod ys i chydig wedyn, Ie, yn gysylltu'n ie, y syniadau yna. Fe. So beth oedd y casgliadau gyda ti wedyn ar ddiwedd y, y gwaith? Casgliad we pendant, dwi'n meddwl, oedd bod plant yn mwynhau yr esboniadau gwledol. Maen nhw yn teimlo Twa, o'n i methu dweud bod nhw wedi deall mathemateg yn, yn, yn hollol wych ac yn lot yn well. Ond sicr oedden nhw wedi mwynhau bod yna rhyw, rhywbeth i edrych arno fe, a ddim symbolau a darllen mm -hmm, hyd. Mm -hmm. A rhywbeth eitha gwahanol iddyn nhw. A dyna oedd yr ymchwil o'n i wedi darllen cyn cynnal ymyrraeth fy hun yn dweud hefyd. Mae plant yn mwynhau hwn. A felly, mae hwnna falle yn reswm ar ben ei hun i gwneud mwy o ddefnydd o o um, esboniadau gweledol. Na, ti'n bod, dwi e ddim angen bod yn lluniau, weithio mae'n gallu bod rhywbeth mor syml a, a cyfri ar fysedd. Ie, yeah, so rhywbeth corfforol hefyd. Llinell rhywbeth, ti'n bod, mae'n eitha mm-hmm. hawdd meddwl nhw, mm-hmm. nhw fel pethau plentynaidd. Yeah. Ond dwi'n dal yn gwneud y e hyd. Ddim, yeah. ddim i ddysgu gyfri 1, 2, 3, 4, ond dwi'n ddysgu yeah, beth arall. Yeah, yeah. Um, a, so, oedd nhw'n mwynhau, a wedyn, o'n i yn dweud, ti'n bod, Mae'n edrych i fi fel tasa'r esboniadau gweledol wedi helpu nhw i ddeall y gwaith. Ond fel popeth, ac fel ymhob un darn ymchwil gan gyrwys yeah. rhywbeth lot yn fwy na fe nes i byddwn ni'n methu deud yn sicr. Yeah, Dwi'n meddwl, bys rwy'n sy'n yeah. sgwennu aseiniad a sgwennu sy'n deud o'r diwedd, dwi wedi newid y byd, no. dwi'n angen teimlo gyda pawb, dwi e ddim yn digwydd. Dwi e ddim yn digwydd. Does dim angen i ddim yn digwydd. A felly, ti'n Wel ma' a hefyd t'bod sôn am athroniaeth fi wedi newid. Ie, 'na fe. So oedd unrhyw argymhellion gyda ti ar gyfer wedyn yr adran wrth symud ymlaen? Do, a t'bo' o'n i'n deud ylwch ma'r cwricwlwm newydd yn dod ymlaen. Yym odden nhw'n cynllunio cynllun gwaith newydd ac o'n i'n deud wel m- t'bo' ma' hwn yn dangos peth yn eitha neis so os 'yn ni'n creu adnoddau o'r newydd pam lai taflu rhyw focsys i mewn i liwia a ballu os chi'n meddwl ma'n mynd i helpu. Ie. Um, yeah, yeah. A felly, os nawn nhw, dwi ddim yn gwybod. Ond, uh... Ges ti gyfle i drafod, ti'n modd ffrwythdau ymchwil gyda'r adran? Do, ti'n modd, ni'n eitha lwcus, oedd yr, oedd yr uwch fentor yn, yn athro, cyn athro, well, yn athro mathemateg yeah. hefyd. Mm -hmm. um, so, trafod at i chydig, a ti'n modd, i dweud y gwir, fyswn ni wedi gallu hoffi trafod y peth yn fwy, yn enwedig o feddwl bod yr aseiniad cyntaf. Ie. Yeah, yeah. Yn rhywbeth eitha tbo, cyffredinol Do. i'r ysgol mm-hmm. gyfan yn mm-hmm. hytrach nag i'r mm-hmm. adran. A felly, ti'n bod, o'n i bron yn teimlo falle ffordd arall rownd. Ie. Yeah. Yeah. A bys nhw wedi gallu hoffi. Ond yeah. do, i yeah. ryw raddau. Ie, yeah. achos yn y sainiad un, eto, mae disgwyl bod y myfyrwyr yn rhannu'r ymchwil gyda'r uwchfent o'r strwyth, horwydd yr hmm. ymchwil. Ond y sainiad dau, dyw'r um, dyw mechanism yna ddim gyda ni. Hmm. Ond mae, i fi, mae'n bwysig iawn bod yr un peth yn hmm. digwydd, a bod yr adran yn, yn dysgu o'r hyn ti wedi, um, ti wedi ymchwilio. Os ydych chi'n gwneud y syniad da yn iawn, byddwch chi'n meddwl yn eitha bu yn be dwi'n eitha hoffi. Yeah. Dysgu neu, yeah. neu yeah. yn fy, yn yeah. fy, yn fy nysgu. A seiliwch eich ymchwil chi ar hwnna, a wedyn bydd yn eitha hawdd, wedyn gan obeithio byddwch chi'n eitha yeah. angerddol am beth yeah. chi wedi bod yeah. yn, yeah. yn seiliwch ymchwil yeah. arno. Yeah.
So wedyn symud ymlaen at rhan 2. Nawr rhan yeah. 2 yw lle ydych chi'n casglu tystiolaeth ac wedyn trafod neu dadansoddi tystiolaeth. So pa fath o ddarnau nes di gynnwys yn rhan 2? Felly, o'n i'n...
O'n i heb wneud bod math o raffiau diddorol, del, yn rhan cyntaf. Ond o'n i'n hapus wedyn yn rhan 2 bod fi'n gallu cymryd rhyw sgrinlyniau yn enwedig o'r adnoddau ni wedi creu. A t'mo' odden nhw yn eitha del ac o'n i'n hoffi wedyn so o' 'na lot o fathemateg. 'Na fe. T'mo' sgrin luniau ar bwrdd y gwyn... Ie. ...y taflen y gwaith o'n i wedi creu a ballu t'mo' o'n i'n eitha eitha hapus efo n'w. Chydig o yym lle odd yr esboniadau yna wedi wedyn mynd ar y daflen waith hefyd... Ie ie. ...bod angen i'r plant... Ie. ...lliwio pethe mewn ac yn felly o'n i wedi t- yym cymryd sgrin lluniau o'u gwaith nhw yym A dyna oedd y be yn y pen draw. Ti'n bod, chydig bach o sylwadau'r athro oedd yn arsylwi yn dweud, o, o'n i'n hoffi'r ffaith bod ti wedi defnyddio'r esboniadau gweledol yn fwy na byd jyst i cael bach o wahaniaeth yeah, i ddangos yeah, bod fi wedi gwneud. Yeah. Um, so yeah, just screen luniau'r hyn o'n i wedi gwneud i fod yn honest. Okay, okay. So edrych yn ôl nawr, oes unrhyw beth bydde ti'n newid petas ti'n cynnal yr un, yr un ymchwil eto? No, dwi'n meddwl fyswn ni jyst wedi gwneud popeth un wythnos yn gynt. Amseriad yn, yn, yn bwysig. Pan y grŵp ffocws, uh, dim ond hanner nhw wedi dod i mewn. Yeah. um, a fyswn ni wedi falle gallu ail drefnu yeah. rhywbeth fel yna. Yeah. Yeah. Mae cael twa, data chydig yeah. bach yn well. Yeah. Um, ond ie, yeah, ti'n bo, he, heb bod fi wedyn yn mynd ymlaen ac yn gwneud rhyw gwrs arall. Yeah. O ran ystyried cyfyngiadau, amser, mm -hmm. ti'n bo, mae gen i llwyth i wneud y falle ar y cwrs tar. o'n i'n teimlo bod fi wedi taro'r balans iawn o ran gwneud rhywbeth oedd yn golygu rhywbeth. Oedd yn eitha yeah, pwysig, yeah, oedd yn rhywbeth yeah. o'n i'n gallu seilio a seinio'r eitha darn o fe. Ond hefyd, ddim trio newid y byd. Mm -hmm, yeah, ddim rhoi mwy o bwys a gwaith nag o'n yeah, angen. So yeah, na, o'n i'n teimlo yeah. bod fi wedi taro'r cydbwysedd yn eitha yeah, iawn. Yeah, yeah, fe, da iawn.
Beth am wedyn ysgrifennu academaidd yn Gymraeg? Achos ti wedi dweud, doedd dim ffynonellau gyda ti yn Gymraeg, popeth yn Saesneg. Felly, sut, sut, sut, sut oedd y profiad yna? Well, Ac unrhyw tips gyda ti? Wel, ti'n meddwl, o'n i wedi, o'n i efo'r un daflen ac sy'n nid un o flaen fi, ti'n meddwl, rhedeg y ferf, ti'n meddwl, atseini a hyn, trafod a hyn, dadleu yeah, ac yn y blaen. Da iawn. Ac, um, So, o'n i wedi ystyried sgrifennu yn Saesneg yn rhywun cyntaf, nes i yeah. na, ti'n yn gwneud yn Gymraeg, bydd yn peth da i fi. Mm A, ti'n bod, joes i, chos i'n gallu teimlo, hyn o dys dwi'n mynd newid y byd, ond dwi'n gwell yng Nghymraeg i, ti'n bod, dyna bach o agwedd fi. Um, ac oedd gen i fi rhyw daflen um, ar-lein, PDF, um, o'r gyd o'r holl ferfau yn y Gymraeg, a'r holl ffyrdd o, o rhedeg y ferfau yna. Um, ac ni wedyn o'n i control F o'n i'n mynd, ti'n bod, trafod, yeah, neu cynnal. Mm -hmm. um, a ti'n bod, lle mae felly rhedeg y ferf ddim yn amlwg, um, yeah. ti'n bod, i fi dwi e ddim wastad yn amlwg bod angen mynd cynhalu i wedi, yeah, yeah, ac yn yeah, y blaen, yeah, yeah. um, i'r ferf cynnal, bys ni wedi gallu canfod wedyn yeah. sut i rhedeg mm. y ferf. Chos yn aml iawn, dyw'r adnoddau Cymraeg, ti'n bod, maen nhw'n dda, ond sicr o ran rhedeg y ferfau, doedd dim yeah. byd ar-lein da yn gallu canfod, ti'n meddwl, geiriadur yna, cysyll yna, mm -hmm. does dim un yn deitha chi sut i, i redeg y ferf yn amhersonol neu... Mm -hmm. Yn ti'n ni'n sôn am dadleu ni. Ie, ie. Um, does dim ffordd hawdd yn ei wneud ar-lein, so nes i greu rhywbeth yn hun. Na fe, a ti'n mynd i rannu hynny gyda ni hefyd, yndwyt ti? Ie, ie, ie, os o'ch chi eisiau fe, ie. Yn bendant, yn bendant, ie. Um, a dwi'n yn meddwl, mae dyna'r tro cyntaf i, sgrife, i ti sgrifennu yn Gymraeg ers O'n i ddim yr ysgol. O, cant y cant. Cant, ti'n nes i wneud, ti'n astudio yn Lloegr nes i, yeah, ddim yn siarad Cymraeg adre, felly. Yeah. Ti'n yeah. gyda fi chydig o dreithodau Cymraeg, falle, chi'n sôn am arhoiad at y gau, lle, yeah. um, Cymraeg, yeah. a wedyn, dim, ti'n dim fawr o dreithodau yn y brifysgol yn Saesneg. Oherwydd, ti'n natur yeah, yng ngradd i. Yeah. Um, so wedyn es i mewn i wedyn i hwn, a ti'n cant y cant, sawl gwaith yn fwy nag unrhyw beth arall. And, Ond dyna ni a dyna natur ben i wneud, o'n i'n falch bod fi wedi, yeah, oherwydd mae Cymraeg ysgrifenedig fi'n well na mae yeah. erioed wedi bod. Da iawn, da iawn, da iawn. Ac wedyn, o ran dy ymchwil a dy sgiliau ymchwil di, nawr ti wedi bod ar daith, mae hwn yn bendant, y sainiad un yn nawr, y sainiad dau. Um, mod, sut rwyt ti'n gweld ymchwil yn dy gefnogi di yn y dyfodol nawr?
Wel, sicr o ran pethau fel un, oedd hwn yn rhywbeth o'n i wedi darllen, dwi'n eitha hoffi darllen. Ac i fod yn onest, oedd, oedd pethau ar trydar hefyd wedi mm -hmm. ysbrydoli fi chydig. Mae hwnna'n rhywbeth fydrai edrych tra dwi'n cerdded yn y yeah, cyn yeah. o bas, ie. Yeah. Mm -hmm. Dw i'n math o berson sy'n mynd i edrych ar hwnna. Obsesio arno fe. Penderfynu bod o'n syniad da. A yeah. bydd, uh, bydd yr adran neu'r ysgol blwyddyn nesaf neu'r blwyddyn wedyn yn ddim yn clywed y diwedd ohoni tan bod fi. So, beth am drio hwn, beth am drio hwn, yeah. beth am drio hwn. Yeah. So, cael mm. weld. Cyn belled bod gen fi amser, dwi'n teimlo bod yeah. wastad yn, yeah. yn trio gwneud y pethau newydd yma. Yeah. Tyma, mae hwnna'n hwnna peth braf, mae hwnna'n bwysig. Ydy. Cael pethau'n ffres. Ydy, yn bendant. A symud mm. pethau ymlaen. Yn hollol. Yn bendant. Ok, unrhyw beth arall hoffi ti ddweud am, um, am y syniad dau neu ymchwil yn gyffredinol, te Tom? O, dwi'n meddwl, yn esbygyd gyda syniad dau, um, dwi'n teimlo nes i'n ei jaban well ohoni nag y syniad un, ond nes i poeni llawer llai amdani. Pam hynny?
Um, just meddwl, chwa, chi ddim angen newid y byd. Ysgrifennwch chi, cymwch diwrnod, da, dau ddiwrnod, so nes i ddim sgwennu mewn peth mewn diwrnod, dau ddiwrnod, tri diwrnod, yn y pasg,

Felly diolch yn fawr ti Tom. A pob lwc i ti nawr. Diolch. Gyda dy waith um, yn dy swydd gyntaf na yn, yn dechrau mis Medi ac wedyn... Um...
Watch chi allan, bydd plant i gyd yn tynnu syniau yn hytrach na'n ei gwaith mat. Na fe, so diolch yn fawr te. O, diolch yn fawr.
Okay, diolch.